Барча галәмнәрне һәр даим, һәр секунд саен тәрбияләп торучы, барлык мәхлукатләрен, адәм балаларын үзенең чиксез нигъмәтләре белән нигъмәтләндереп торучы, Аллаһ Хак Субханәһү вә Тәгалә нең исеме белән башлыйбыз. Һәм күңелебездәге булган барлык хәмед сәнәләребез, бар олуг мактауларыбыз бары Аңа гына булсын. Галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелгән. Безләргә, кешеләргә, адәм балаларына Коръән китабы буенча яшәп күрсәткән, бар яктан да камил булган, үрнәк булган сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа салләллаһу алейһи вә сәлләмгә күңел түрләребездән, калеб түрләребездән чыккан салаватларыбыз булсын. Кадерле, мөхтәрәм, газиз дин кардәшләрем, ватандашларым һәм милләттәшләрем, кадерле абыйларым һәм безне ишетүче, тыңлаучы апаларым! Аллаһның рәхмәте, ислам дине кешене туры юлдан җәннәткә илтүче бердәнбер хак дин ул. Һәм без, шушы рецептны белә торып, ислам диненең бердәнбер адашудан коткара торган дин булуын белә торып, Кешеләргә менә шушы юлны күрсәтергә никадәр тырышлык куябыз микән? Менә бүгенге вәгазебез, иншалла, кыскача гына әлеге темага багышланган булыр. Аллаһның рәхмәте җәмәгать без мөселманнар, мөминнәр кавымыннан, әлхәмдүлилләһ. Һәм безнең хакыбыз юк, уйларга әгәр дә мин дөрес юлны таптым да, бүтән кешеләрдә минем ни эшем бар дип, уйларга безнең хакыбыз юк, җәмәгать. Иң әүвәл без әлеге юлны, әлеге динне үзебезнең якыннарыбыз, ул да булса ата-аналарыбыз, гаилә әһелләре, балаларыбыз, күршеләребез, дусларыбыз арасында сөйләргә Аның турында шушы юлга илтүче кагыйдәләр белән таныштырырга, ысуллар белән таныштырырга тиешбез, җәмәгать. Чөнки кайчандыр безгә шушы юлны күрсәттеләр Аллаһны рәхмәте. Хәм без кабул иттек. Аллаһны рәхмәте белән. Хәм шуңа күрә җәмәгать мин дөрес юлда калганнар үзләре теләсә нәрсә эшләсен дип кенә уйлап йөрү дөрес булмаячак безнең мөселман буларак. Һәм бер кечкенә генә мисал күз алдыбызга китерик, җәмәгать. Әгәр дә юл уртасында кечкенә генә бер яшь бала уйнап утырган вакытта кайдан ранда юлның очыннан, башыннан ниндидер бер машина кызу белән барса, без Салкын рәвештә генә карар идекме әлеге күренешкә? Коткарырга теләмиче, ә, нәрсә булыр микән дип күзәтеп кенә торыр идек микән? Әллә киресенчә, ашыгыр идек ярдәм итергә, әлеге баланы коткарырга? Әлбәттә ки, ашыгыр идек, җәмәгать. Әлбәттә ки, теләр идек. Калебебез, йөрәгебез күкректән чыгар иде. Шундый рәвештә булыр идек, җәмәгать. Шушы сабыйны коткарам дип. Ә нишләп соң без кешеләрне адашкан юлдан, җәһәннәмгә илтә торган юлдан коткарырга ашыкмыйбыз. Ул шундый ук бәлә, ул шундый ук кайгы. Әгәр дә кеше безгә ниндидер бер дөньяви булган кайгысы белән килсә, без бит аңа булдыра алган кадәр ярдәм итергә тырышабыз. Малыбыз белән яки башкасы белән, связьләр белән. Ә нишләп без шул ук кешегә рухи ярдәм Рухи ризык һәм мәңгелек җәннәткә илтә торган юл турында сөйләргә ашыкмыйбыз. Безнең сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үрнәк булып тора шушы мәсьәләдә җәмәгать. Ул кайсысы үзенең сәламәтлеген, үзенең малын, үзенең вакытын, сәләтен кызганмыйча, көне-төне халкын дингә өйрәткән? Кайсысы елаган шушы юлда? Кайсысы елый-елый төннәрен үткәргән? И өммәтем минем, и өммәтем минем дип. Кайсысы дәгъвәткә каршы чыгучылар булганда алар белән көрәшкән? Һәм кайсысы турында Аллаһ Раббыбыз Үзенең изге Коръәни Кәримендә аять китерә, Син, ди, алар мөэминнәр булмас лар дип үз-үзеңне үлем хәленә илтәсең дип Аллаһ Раббыбыз аять китерде пәйгамбәребезгә. Шушы аяттан без күрәбез, җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлам күңеле белән, тәне белән кызгана иде. Үзенең милләтенең, үзенең туганнарының, кешеләренең, җәмгыятенең потларга табынуын күргәч, Ширкка батуларын күргәч, фахишәлек таралгач, хамер эчемлекләре таралгач, таралуын күргәч, ул кызгана иде һәм бик борчыла иде, бик кайгыра иде. Һәм шул сәбәпле, Аллаһ Раббыбыз аңа менә шушындый аять иңдерде. Чөнки Аллаһ Раббыбыз бердәнбер зат, кайсысы аның күңелен бик яхшы белә иде. Һәм аның кичерешләре белән сүзсез таныш иде, күреп тора иде. Әгәр дә без саныйбыз икән, мин дөрес юлны таптым да, минем башкаларда ни эшем бар дип, димәк без җәмәгать Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөннәтенә каршы киләбез түгелме? Кайчан пәйгамбәребез тырышты? Әлеге ислам диненең менә бүгенге көннәргә кадәр ирешүенә күп көчен сарыф итте. Әлхәмдүлиллә. Һәм аның сәхабәләре җәмәгать, аның гаилә әһелләре шулай ук армый, талмый, вакытларын кызганмый, Шулай ук тырыштылар, Аллаһ Раббыбызның юлында Ислам дине кешеләргә ирешсен дип, чөнки бу бәхеткә илтә торган юл дип. Һәм алар бик яхшы белә иделәр һәм бик яхшы төшенә иделәр ике сахих булган бөек хәдисләргә, Һәм алар шуның өчен шушы хәдисләрне ишеткәч бик нык тырыша иделәр. Кайсысында пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә ди, синең аша Аллаһның рәхмәте белән бер генә кеше булсынмы? Бер генә ислам диненә туры юлга баса икән, ислам диненә килә икән, Ул ди синең өчен кызыл дөяләрдән дә хәерлерәк булыр, диде. Ә ул вакытта кызыл дөяләр ул иң кыйммәтле, иң зиннәтле мал булып саналган җәмәгать. Иң кыйммәтле әйбер. Иң зиннәтле. Аңардан да өстенрәк байлык юк. Менә пәйгамбәребез кешенең туры юлга басуын нинди зиннәтле дөньяви мал белән чагыштырды. Бер кешенең генә. Икенче бер хадистә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә ди синең аша берәр кеше туры юлга басып һәм үзе артыннан башка кешеләрне дә ияртсә диде Аларның һәрберсенең кылган изге гамәлләре сиңа да язылып барыр, диде. Һәм шушы кылган гамәлләр, шушы кешеләрнең кылган гамәлләреннән берсе дә кимемәс, диде. Машалла. Син өйрәттең? Һәм синең арттан бардылар. Син шушы өйрәтеп калдырган кеше артыннан бүтәннәр китте. Аның балалары, гаиләсе, нәселе, буыны. Машалла. Уйлап кына кара. Син инде 2 метр җир астында ятасың, салкында, караңгылыкта. Ә сиңа әҗер савап. тамып тора. Бонуслар бара. Машалла. Аллаһның рәхмәте. Синең инде күптән тәнең ширегән. Ә җанның Аллаһ хозурында һәм синең менә шушы җаның өчен, син тырышлыгың өчен әҗер савап сиңа тамып тора.

тормышта тормышка ашырырга тырышканнар. Һәм моңа дәлилләрне без сирадан күрә алабыз, сәхабәләрнең тормыш рәвешеннән күрә алабыз, җәмәгать. Һәм аларының Аллаһ Раббыбыз юлында сарыф иткән тырышлыклары турында аерым-аерым китаплар язырга була. Хәтта ки бер генә китап түгел. Унлаган, йөзләгән китап язып була, бары тик аларының шушы сарыф иткән тырышлыклары турында җәмәгать. Субханалла. Бу җәмәгать мисал булды пәйгамбәребезнең, аның сәхабәләренең, гаилә әһелләренең җанын һәм тәнен Аллаһ юлында сарыф итүгә мисал. Икенче мисал җәмәгать ул да булса үзебезнең булган малларыбыз, үзебезнең булган сәләтебез, вакытыбызны Аллаһ юлында шулай ук сарыф итү. Әлхәмдулиллә, Аллаһ Раббыбыз һәр даим үзенең рәхмәтен, нигъмәтен ирештереп тора җәмәгать. Әлхәмдулиллә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз Куръани бер кәримдә, Куръани кәримдә бер аятендә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим.

Ягъни Аллаһ Раббыбыздан чын курку булмас, әгәр дә мәгәр үзебез сөйгән әйберләрдән сарыф итмәсәк Аллаһ юлында, Ислам дине өчен. Монда җәмәгать мал турында гына сүз бармый, юк, дөрес аңлагыз ки. Ату кай вакыт сарыф итергә дигәч, күпчелегебез уйлый садака, мал, монсы, тегесе. Юк, җәмәгать. Монда гомуми сәләтең турында да, вакытың турында да, шул ук малың турында да, шул ук гыйлемең турында да сүз бара, җәмәгать. Һәрберебез сәләтле. Һәрберебезгә Аллаһ Раббыбыз үзенә күрә сәләт биргән. Кемдер яхшы сварщик, кемдер яхшы электрик, кемдер яхшы мөдир, кемдер менеджер, кемдер сатучы һәм башкасы. Менә шушы сәләтебезне шулай ук ислам динен куәтләндерүдә, ислам динен таратуда сарыф итергә Аллаһ Раббыбыз өнди. Әлхәмдүлилләһ. Менә нәрсә турында сүз бара, җәмәгать. Һәм сәхабәләрнең тормышыннан тагын бер мисал китерәсем килә, җәмәгать. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ауга чыгырга әзерләгәндә, бер походка чыгырга әзерләгәндә, шушы походка гаскәр җыярга дип, ярдәм итергә дип, Умар ибн аль-Хаттаб радияллаһу анху үзенең малыннан сарыф итергә теләк белдерде һәм ярты малын күтәреп пәйгамбәребез янына омтылды. Пәйгамбәребез янына омтылды да һәм Абу Бакр ас-Сиддик радияллаһу анһуны анһудан алданрак булам дип, күбрәк бирәм дип, пәйгамбәребез янына китерде ярты малын һәм бирде. Бу менә Аллаһ юлында сарыф итәргә дип. Һәм шул ук вакытта ә, һәм аңардан пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм сорады, син ди гаиләңә нәрсә калдырдың ди? Мин ди шул ук күләмдә малымны калдырдым ди гаиләмә.

Ягъни, ул барлык булган малын сарыф итте, бирде, җибәрде. Һәм Умар моны күргәч әйтте, мин ди Абу Бакрны бер кашан да бер кашан да аңардан өстенрәк була алмам икәнен ачыклады үзе өчен. Чынлап та, Абу Бакр радыяллаһу анһу иң бай кеше иде ул чорда. Әмма ул барлык малын булсынмы ул, сәләтен булсынмы ул, вакытын булсынмы ул сарыф итте ислам дине өчен. Шуның өчен яшәде. Әлхәмдүлилләһ. Һәм, җәмәгать, безнең сарыф итүебез ни дәрәҗәдә микән? Уйлансак, күп бушлыклар ачыкланачак. Мин әйтмим, җәмәгать, без дә Абу Бакр радиаллаһу анһу кебек хәзер бөтен булган фатирыбызны, машиналарыбызны, монда акчаларыбызны төяп, монда мәчетләргәме, каяма анда сарыф итәргә. Юк, аның турында сүз бармый. Дөрес аңлагыз ки. Юк. Шуңа күрә җәмәгать безнең һәр беребез Аллаһ Раббыбызның дине өчен, ислам дине таралсын өчен, ислам дине куәтләнсен өчен Никадәр микъдәрдә без үзебезнең көчебезне, сәләтебезне, малыбызны сарыф итәбез микән? Уйлансак иде. Һәм шуны хәтерләгез, һәр көн саен, һәр көн саен Җир йөзенә ике фәрештә төшә. Һәр көнне, һәр иртәне. Һәм бер фәрештә шундый дога кыла. Я Аллаһ, садака биргән һәр кешегә алмаш кайтар ди. Кайтар дип дога кыла. Ә икенче бер фәрештә дога кыла. Я Аллаһым, саран булган кешегә малын юк итте. Саран булган кешегә малын юк итте. Һәм шуңа күрә җәмәгать без сезнең белән ашыксак иде Аллаһ Раббыбызның диненә өлеш кертергә. Ашыксак иде шул чакка кадәр кайчан Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә аят итертеп китереп әйтте һәм сезнең Берегезгә үлем килгәнче, ул, Раббым, әгәр якын гына әҗәлгә кадәр кичектереп торсаң, садака бирер идем, изгеләрдән булыр идем дип әйтүдән алда, без сезгә биргән нәрсәләрдән сарыф итегез, ди Аллаһ Раббыбыз. 63 нче сүрәсендә унынчы аятендә, җәмәгать. Үлем килгәнче сарыф итегез, ди, өлешегезне кертеп калдырыгыз, ди. Ислам диненә, Аллаһ Раббыбызның юлына. Гафил булмагыз. Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, Хәзерге вакытта инде Аллаһның рәхмәте белән без барыбыз да чәчкән уңыш җыябыз. Әлхәмдүлилләһ, инде бу елның уңышы үткән еллардан берничә кешедән ишетергә туры килде, аерылып тора. Уңыш, уңган диючеләр бик күп, әлхәмдүлилләһ, бик күп. Һәм бу Аллаһның рәхмәте, җәмәгать. Менә теге елларны гөшер садакасын бирүне практиковать иткән идек. Әлхәмдүлилләһ, инде менә шул, бәлки, сәбәпледер дә, Менә шулай рәхмәтле булуыбыз сәбәпле һәм аны сарыф итү сәбәпле, җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз бу елларны арттырып кайтарган, әлхәмдүлилләһ, күпчелегебезгә. Күп-күп бәрәңгеләр, әлхәмдүлилләһ, нинди генә, әлхәмдүлилләһ, азык-төлек юк. Шуңа күрә, җәмәгать, Инде безнең Гөшер садакасы җыю кампаниясе һаман да эш итә. Безнең инде мәчетебез каршында, рәхим итеп күргәнсездер, анда безнең Гөшер садакасы җыю һәм тарату үзәге булдырылган. Шуңа күрә кемнең, әгәр дә өлеш чыгарасы килә икән, мохтаҗларга, ятимнәргә һәм инде шулай ук,

Инде Аллаһ Хак Субханаһу ва Тәгалә һәрберебезгә дә биргән маллардан, биргән сәләтебездән, биргән вакыттан, сәламәтлегебездән Аның юлында дөрес рәвештә, хәерле рәвештә сарыф итәргә насыйп итсә иде. Аллаһ Раббыбыз шушы тырышлыгыбыз аркасында, әлхәмдүлилләһ, Ислам диненең шушы төбәгебездә, дәүләтебездә, куәтләнүенә бер сәбәп булып торса иде. Һәм инде Аллаһ Хак Субханаһу ва Тәгалә һәрберебезгә дөрес, туры юлдан барып, гаиләләребезгә, туганнарыбызга, якыннарыбызга туры һидәяттә булып, Аңа гына гыйбадәт кылып, ширк гамәлләреннән сакланып яшәүебезне насыйп иләсә иде.